The Chin Post TV rak zoh tu nan ti lak nan koi nan tlai hna atu tan i The Chin Post TV nih bergona kan ngai ding mi hi bitampi nih cun a theimi zong nan rak um lai i salai ngun san ong rak salai ani hi hika ah Aizol ruah lo pia kan hnui bergona tlawmpal te kan rak ngai lai Yes ahcun Aung atu bantuk in na chim phaw se na caan tampi lakah biaruahnak caan na kan pek na cungah a hmasa bik ah na cung ka lawm tuk ti kha van chim ka duh e na min tampi nih cun an theimi an um ko lai na mu nangmah nih ke a ṭha le ti ning in na chungkhar kong te kha a hmasa bik ah chim ta la o tungai a chim cang bantuk in the chin post he pro a cang ngai ding in ton ne zongah khan va tampi ka chim chon na in tlam tin lo ranga tutan lawng ah kan tong kho i hi bantuk in siher tein buru ah cangthla nan ka pek caah tampi ka lawm i chungkhar kong tu kha cu security aya te humhimnak lei in chungkhar kong cu um ko selaw keimah ka min cu chim cang bantuk in salai ngong sang aung ka si atulio CDF Hakha ah spokesperson chimrelnak nawl ngaitu ka si i public relation and information ka theih lio si cun second headquarter kan te CNF ah CDF Hakha nih zung kan sakmi sub headquarter ah Yung Au fana an cun khep in chat in ka um lio si tampi ka lom siseh kan lom tuk he pakhatnak lei ah biruhnak ah van lut ko sila a mi tampi nih atu lio kan ram dirhmun cu theih cio mi si tikah ralkap SSC ralkap kan dohnak ah hin atu tiang hi kum hnih chung kan luh cuahmah lio a si tikah uknak lak hnu in mah hi tikah hin kan nih Chinram zong ah hmun kip in CDF kan tho cio hna i CDF dirh cio si ta kan ralkap cu kah doh cio si hi tikah hin atu tiang nama CDF Hakha imu nan ṭhihruainak hi zeitik hin dah nan ṭhihruai cun ralkap hna nan ṭhen ning khi mu battalion zeizah hna dah nan um kho cun hruaitu nan thim ning te hna khi zeitindah nan hruai ning system te khi nan kalpi ning si timi te kha pahnihnak ah va kan chim kho lo khatlai cun khi bantuk khi ralkap a chung khi kan si ning kha cati Kamah mipi sin cun va sako na an khin ka ti i official man chim timi khi ka tlai ahcun herh caan herh caan um i faidang cun mah ruang khan detail cu ka chim na lo i battalion pali kan um i cun council um council tangah council tang khatlei ah admin um khatlei ah rakap ṭhithruainak lei um i rakap ṭhithruainak lei pahnih in kan ṭhen rakap lei um epin lei um rakap lei tang ah khan batalin pali um cu rakap lei tang i an herh ha vialte kha khat lei epin nih khan tuaril tat lan tlak si batalin pali chung tu khan tikhan a tanglei ah khan company pawl kha kan vun ṭhen dih ṭhan hna i Tikhan ah Turuk kan hruai ding cu si. Siseh kan lom tuk. Eh belnak dang le van kal ko si la. Atu lio ah hika nang zong cu camp Victoria ka ti. Ah caan saupi ah CDF-IO in camp Victoria le zong ah thu dir min si tikah ah hihi atu tiang mu CJDC zong ah khan ah nei tel ve lai ti cu ka ruah ke kale palai na si tikah hi tikah hin te CJDC le pengtlang kip cio CDF le Hakha CDF nan i pehtlainak hna khi a ṭha ko maw cucun zei raltuk hna khi mu nan i bawm dih ko maw asiloah Hakha peng ah Hakha CDF lawng dah ral nan tuk ka dang tlang hlan in nan bawm ve hna maw timi te kha va kan chim kho law cun ṭhat ahcun CJDC conduct dirhnak a ruang zong cu

a dir ciomi defense force cio i an rak inn base in khan ralkat an rak thlah cio hna kan thlah cio hna i cu vialte cu sitting sitting khan an eidin kan zoh hna an thilri an herhmi zoh khawh tawk an zoh hna i cu vialte he i bawm in tahchunhnak ah atu training zong an dih cang meithal lak zong ah a kal men um an kir rih lo kachin lei ah cuhe kha dih khan cun hiti i amah pengtlang base i a ṭhumi kha cu a ṭhumi an biak lai sinain khan amah komando kha cu mobile proof bantukin te atindah ral umnak a herhnak dohnak paoh ah thlah khawh ding in khan khati khan sayi pupong yi ral lei i effort tonnak hawikomhnak an cun tanrual ti khawhnak kha CCTC nih a hmanthlak man cu si khatlei ah khan khalawng si loin NUG ralkap a hmatit ah a kal dingmi ralkap zong kha CJDC member vialte nih ralkap thlah cio se tu hi khemah an um i cheu cu an kal cang cheu an tang rih siseh kan lawm tuk atuan van chimi te chungah khan a pakhat te a van hal chap ka du mi cu NUG ralkap na van ti tikah khan maka kha fiang do chimok ka thata chan tak chim khola zetik hin da NUG he kham mu NUG sin a khan pe tlai ning te kha an cu cikin tikah atu national union government nih khan a hmat tit a hmat tit in a ṭhen a hmat tit hi kan nih lai kan si i ka chin chin sakai makoi kan si i cun jakhai lawng khan tel nan khan jakhai kha cu lolo se atulu cu ra do min selo tikah an hei um ko i makha kha vialte rak na kap kha Fantot in ka chin nih si usih an tlaih cun Chin nih duty ah si usih un tlaih i bakha mah in khan mah chungah khan kan rak kan thlah hna i Kachin ram ah kal in hremnam cu kan inak in Kachin kha ngeimi si caah amah sinah hremnam lak an kal kha vialte in kal in khan cun Skai tai Makwai tai cun Chin pini Kachin pini Zukhai pini mah hrang vialte ah raltuknak hmun paoh ah khan amah comment tang ah khan um ding in finance cu CDF CNA tang ah khan si lo in khan kha e NUG tang ah khan amah NUG nih an khat mi ka chin si usi cheu le chin duci ah chin usi cheu kamah chin lai nih hin sky le chin hi kan tlaih ning mi kha si ani ne khan man le tai in achung lai ma koi tai e ka chin lai kha amah ne ka chin lai ne khan manung an thla ve lai hriamnam mong an pek ve na lai e ma kha atu leo NUG nih finance an NUG kan te ka ani an cini khan kan ha pro kan nau le kong ah khan an zot an fa kong ah siseh an ran har kong ah siseh a dangdang her mi vialte kha an zu cini a tlang tak lai i bakhat khan kal ding kha fana an cun tlang kip a dir man so si ti lo in cozah bakhat an si ve cang caah cozah nih a ngeih mi rakap bantuk in khan hman dingmi ti kha sullam cu si ko okay siseh kan lom tuk eh adang lei avan kan sila nai hro hranga social media ton deuh na kan kem mu pa ton mi chu hakha ko chunga king ka dau na khe an tu abel lo e mi cheu khat ni facebook social media an chatel mi thewa hakha pasta pol ni cda pol ko chung kap lo ding in an len na le an kap lo tia atimin um hi kong a hin anang chu Hakha CDF in chimfiannak na ngei pakhat na sinak dirhmun in nangmah nih chimfian awk a ṭha ko na timi kha mu rak kan chimfian law kan va lawm ko hna. A si i kan chim lengmang bantukin khan atutan kan ralthawhnak hi kan i that dih lai i ralkap kan thah dih hna lai i kan tei hna lai ti i Ukraine le Russia hna bantuk in ram khat va lak khi si lo i cozah pakhat nih zetindah state mechanism timi uknak aucho i yantiya kha zindah a kalpi kho lai lo ti kha hmuh ding kha i timhmi si cu chungah khuchung kah hi fak piin kan kah i kan kangh dih si ahcun zeidah kan hluak lai kanmah Hakha kang dih silo Thantlang kang dih a kang dih cang Falam kang dih seh Hakha kang dih seh Tedim kang dih seh cu nih cun uknak lak ding teinak ding caah hma a kan lai maw ti zong kha pakhatnak ka ruah hau pahnihnak ah atu tan ummi cu ka le in rak kaimi vialte Falam le Hakha lakar ah na tukum rak kan ton khan na theih cio ko lai kan hawng te an kan tan kan mit kan khoi kan nau le minung tampi in thi kha vialte ka tawnak ah kan zin le kan kuan tampi kan hman cu tlumpa abun di i hakha kan ko an zuang hoi

thazaang kan hrim lio si curuang ah khan ka chung kah kha pastor nih akan thauh rang akan kah lo saro akan thauh zong ka hau ka thim ko lai e na khan thil kalak so hakha kuchung alut ding mi rakap viate e kham nak lampi e ka dau nak khan kan tha kan zang tam pi kam hane bat zong ba ve chun kan hremnak kan tha zang tam pi adi cha khan kuchung kha changka lak khat kan din chung se e thiri kan dam chuma leu se sa chun ready we are coming dang le kan van ka hlat ah khan mah tunai ah a van chim cang i social media ah a Hakha pastor pawl nih CDF Hakha an nawl hna ruangah Hakha ka chung an kap lo timi kha cu a zohtu pipi zong nih nan rak ka fiang cio lai tiah ka zumh i belnak dangmang le van kal ko usih law atu tiang kan dothlennak hi saupi kan kal cang kan ti ko la cu hi tikah hin kan ni Chin ram hi CDF pengtlang cio le CJDC sin e kan cawl cang ning hi kum khat chungah hin hma a sawn ko tiah nangmah nih na hmuh na ruat ma mu cu hlan dothlennak le tu dothlennak he zeitluk hlai dan ning timi te kha nangmah na hmuh ning te kha rak kan chim kho la pakhatnak cu CJDC le CNA khi a dangdang in hmuh ding si lo pakhatnak ah CJDC cungah khin CNA zong khi um ve kan um ti dih hna nain khan kan upat CJDC cu CNA cu sawmthum le kum li dothlennak a tuah cangmi si caah cun atutan dothlennak ah aa dannak pakhat cu zeidah si ti ahcun CDM movement zong a um cun mipi vialte nih khuate khutpi tudai kan vun timi pastor zong nih siseh pastor tiang zong in hlan ahcun pastor nih hin zakhat ah zeimawzat tam deuh nih cun ra doh te hna bang i an rak doh ra tuk te hna hi an rak duh lo asinain atu ahcun zakhat ah zatuak tam deuh nih raltuk dah hin a herh ahcun ka ba hmun sim kan tlaih ding si timi tiang in cun Khrihfabu tangka tiang in ramleng vialte nih an rak thawh ramchung ramleng vialte kan i funtom cucaah tuhan dothlennak nak in kan zoh si ahcun tuhan dothlennak kan ti tikah CNCDF kha kan soisel si loin mipi thazang peknak thawng in tutan dothlennak hi tampi hma kal deuh tikha hopoh nih mit hmuh si cun zeitluk dah kan tei cang kan tei lo timi tu cu kanmah chin state level lawng in cun to awk tha hnga lo Asinain Chin State level ka zoh tikah cun zakhat ahhin sawm sri le panga tluk hi cu kanmah nih control area kanmah nih kan hun hak khawh khuate ah rak kan kal ngam ti lo siang kan on khawh sikhang ti mizaw i zohnak ding caah sikhang sikhang cu milo ti mizaw thup dah ding caah sabuai te zong kan chiah khawh hna zeimawzat sian zong kan on khawh i khuate a ṭha tein a dangdang haimi vialte khuate a ṭhithrainak kha CDF he i bawm in cun a dangdang kan u le kan pa le kan nu le he i bawm in kan unau he i bawm in le poh te kan tawlrel khawh dih cucaah cun nihin ah hin a taktak ti ko lo cun Hakha peng chung ah hin Hakha pakhat kha kha chung dah ti ko lo khuate vialte he CDF control tangah um dih cang cucaah cun tutan dothlennak kan zoh tikah hin zeimawzat cu hma a kal ko i cun zei can dah a barh lai ti khi cu mipi thazaang peknak mipi nih zeitluk in dah nan dirpi zong a biapi lai i CDF CNA zong nih hriamnam kan tlaih hnu ah mipi cungah nawlngaihnak langhter phun heti phun ru hranghrang kan um ve lo i mipi he hawikomhnak kha kanmah hriamtlai mi lila nih mipi dawt i hlawh ding in kan um thiam i kan dir ti khawh a si ahcun atu kan dothlennak ahhin kawlram pumpi huap in kan tai lo hmanhah kanmah Chin State level ahcun ṭha tein kan duhmi kanmah te khuakhan lalrelnak kan timi kha atu zong ah zei ka chim cang bantukin zakhat ah sawmsarih panga cu kanmah tein khua kan khang kho ala kan rial kho cu bantukin khuapi chung tiang zong ah khuakhan lalrelnak kha kanmah tein kan rak tuah khawh ko lai ti kha a kan cun fek kan ka zumh siseh ka lawm tuk atinain na bia chung cheu ah khan van lut a si lo Hakha peng ah cun Hakha Pida ti lo cu CDF Hakha nih zei kan ti la control khawhmi hmunhma chung ah cun mizapi uknak zong cu thantlang kha dik cio si nan dir ve la cang lai tiah ka zumh hi tikah hin nang cu a CDF pakhat chung te pakhat na sinak le a chim phunnak no ngai pakhat na sinak hin khote tampi zong na tlong theo lai tiah ka ruah le hi tikah khote lei na kal tikah hlan lio NLD chan le khi cozah dang chan kan tila cu mm. kha lio kan rak uk ning le atu te in kan mah te in ko khan lai rel na kan ti chang ko la cu khote mm. lei cu hi hi kan mah te in van dir le van siam a si tika hi tika khote kan mi pi hna ni a hlan uknak le atu an mah te in ai uk mi hna kan ti chang ko la cu hi hi adan nak te kha nang ma na mi te te kha kan sim kho lo mu asi manung hi arsa pek dak in khin ma te in arsa dak no arsa i chak no pek timi mah tein ar zawt nak ngeih timi khi minung kan kan kokek sin hrimhrim ah khin kan dak duh deuh cu mi si i atu kan dirhmun hmun ah khin zeihmanh cunglei ah va hal awk lam lam rak kan pe u thai rak kan pe u tiah tangka va hal awk an ngei ti lo si diap tin zeihmanh an ngei lo sehmanh se law cunglei nawl timi um lo tein anmah tein kan khua kong ahcun thingkung kungkhat hau ahcun siseh dailemu a sawhmi bom a puahmi cu dan tat siseh timi bantuk siseh khua chungah tlak rianṭuannak cu kan tuah lai kha kan tuah ai timi kongah mah tein khuakhan larennak nawl an ngaih tikah kha a thawtnam kha an theih ngai tik rua i cucu i kan chim cawm thermi mah te khuakhan larennak nawl kan timi kha cunglei i hal peng hal cu nuam ngai an kan pek lio ah cun nuam ngai sihmanhsehlaw a kan pekmi cung zongah khi a hman a tawlrelnak nawl ah khan cunglei in nawl pek ṭhan a si tikah kha bantuk thaw nawl kong khan atu ah cun zeihmanh um lo tein tahchunhnak kan nih sidep nih kan tim hna cu an a hruimi kan theihpi hna tahchunhnak ah khan a hite ah hin rak kan tlangtla u an ti kan tlangtlak hna zeihmanh kan uk hna lo uk uk a tel lo cu tikah i amah zong nih hin hihi a thawtnam an theih ngai tiah ka hmuh ka lawm siseh atai na van chim i akhan khuate vialte cu amah tein mi hruaitu na team nan uk le cucun an heknak zawn ka akan CDF bawmh akan hnalle CDF nih kan bawmh hna na ti nak siti siseh na lawm tuk le dang lei deuh van kal usi law atu tiang he dothennak kum khat kum hnih chung kan kal cang tikah mah hi chung kan ni chin ram he abikin kadang tlangcungmi an fah rualrual in kan fak ve hi tikah hin kumpi kum khat chungah hin kan nih chinmi phun dothlennak i mu hriam a tlai ve lomi mipi nih hriam a tlaimi kan ralkap hna CDF CNA kan dirkamnak hna ahhin kan thazang chuahning hi mu a za ko ti na hmuh hinak in thazang he alat in kan chuah ri a hauh timi hi nangmah na hmuhning te kha kan chim kho la i thazang chuah ti cu te kacu a si khawh cun hinak dong in a za lo te mipi kan uṭalh hnanak selaw sihmanhsehlaw kan chuah khawh ahcun hi nak in chuah khawh rih ding si ko chuah rih ko hna usih ka duh tahchunhnak ah atu khi a hlan ahcun vawlei cungah sorry vawlei cung ra zoh usilaw thongkhat zakua som nga a hnu lei ah Cold War lio ah Vietnam ram hmete kha vale cung a ṭhawng bik US nih a tuk a tei lo zarong ah thi ah cun mipi vialte an tan dah rong an si nu zong nih an ṭang pa zong nih an ṭang tar lawng in ngakchia tiang a lungfim mi paoh an ṭang dih atu zu kuning zo usilaw kum hleiriat in kum sung ruk kar vialte ra ka turai tiah an president that ne ti atu kan ni hin CDF hriam a tlai mi zoh usilaw nupi a ngei cemmi hiti bantuk cu an tlum ngai nungak tlangval deuh lawng ti kan si manang lawng te ta katu a kai lumi sianginn run kai lumi kum hlei ret in kum som thum kar manung somli somli cung hi cu khi kun dong khi let khi kan si cucaah cun kan fanu kan fapa mo kan hum hak hna lai kan miphun dah kan hum hak hna lai sungkhar pacawm dak kan timi zong ta ram a ṭhat lo ahcun zindah kan cawm hlei lai i tuhan i kan i pekning zong cu kan i lawm tuk ram miphun dirh kan caah ho paoh nih lo kan thawh bu le thing kan phawk bu tein kan i pe cio sihmanhsehlaw hi nak in hin i pek khawh deuh rih si taktak ahcun nunnak a pemi le tangka a pemi kha tangka zat hun pe u selaw nunnak a pemi hi cun cu thar ṭha lo cucaah cun a herh ahcun kan ngaihmi kan lai methal he zong kan nam tong he zong kan tumhui he zong raltuk ah kan thawh herh caan an te ko lai atu hi cu khi faina an cun kan i kah mi khi na munapu san long sari hinak in khin a let in a fak thoma lai e kah dak he nang thi kai thi tin nang mo kai mo te kan kah tak tak acun kan za phi tin hinak in har nong kan tong te ho komen kan zon zong hau sman selo kan bolai le kan ram kan miphun kan hung hak venak ca acun ya zunak ram hna kan thi sakal accident hna kan thi event hna kan thi ram le miphun ca thi chu thi chu chu a hlah deuh lo maw cucaah cun atu nak in hin atu tan kan i pek ning zong hi kan lungtling ko kan kan i lawm tuk ko sihmanhsehlaw hi nak in khin i pek rih khawh nak ding khi i pek awk ding tampi kan ngei rih ko ti kha chim ka duh ka lawm siseh kan lawm tuk eh tuan dawa khan na facebook ca hmai ah suru ka ti cdf a rak rami mino tampi cu ah hriam ka tin lo caah mu ramdang ah an kal cio hna timi kha na rak tak bal rua ka ti khakha a can ti lo nak ding caah khan mu atu hmai lei caah zeitindah kan tawlrel a thabik hna tiah nangmah na ruah ning te kha i zerosi CDF e um chiapi pul kha chu an kal ti selo in khan CDF a lut ti lo mi kha chung mi manaw tampi in kal Malaysia kal a tam tak tu hi Malaysia minum khat kala tu som thum se Dubai kala zong apu a chuak Singapore kala zong an um cun desi laya zam mi an tor Fakon lei India mah zapi minung tampi mano kan um i nulepa nih kan ruahmi kan nau nih an ruahmi cu kan hmai lei nunnak ca Mirang holh in fimchia te kan chunmang kan hmai lei kan nunnak caah zadak hika kan um sawh ko cun hmai lei caah zan te ruah awk kan ngai lo cu an ti nan nai te ah Reverend Dr. Hrikyo nih USA mino he tonnak a chimmi bia ka lung a ka tong tukmi cu we have without freedom we have no future Zalonnak taktak kan ngaih miphun kan miphun ning in zalonnak taktak kan ngaih ṭung lo ahcun kan hmailei thah timi khi zeihmanh um lo. Cucaah cun hi ni ahhin kan thaithawh kan zan ri voikhat khimnak ṭamnak zalong ma kan ruah lai. I kan fanu kan fapa hi atu lio ahcun fifchiah a ngei lo a hmailei caah zeihmanh lam a pit tiin kan ruah i amnak kan kalter hna. Asinain kan kan fanu kan fapa khat ca cun si kho men nain kan miphun ca i ka hmailei taktak ka miphun hmailei taktak khi zoh usih ti ka duh ka fanu spa he kum sawm li si tikah pawcawmnak ngei ti seh kum sawm thum si tikah marum si ve ti seh timi nakin kan miphun hi kum sawm li ah kum sawm thum ah kum hra ah kum kul ah a za lawngmi miphun si ve ti seh timi roda tu khi ka u de un ngai kho hna usih ti khi ka zu ka duh i cu lungpik a homan i kham kho salo tu lewa zeihmanh ret a om ve talo tikah a kalmi kha kan hlah u tiah kan chauh kho hna lo asinain a cah in cah len a nawl in nawl kan duh hna nihin ni ah hi tluk in ra thawh lio kun fang lak ah mi fanu mi fapa cio an kal lio ah na fanu na fapa na kalta ka hna la cu mino na hoi nu na hoi pa an um ko lio ah nang na kal mi kha i ruat law nang mane na ka thawt ko si ahcun Malaysia kal in korang na tainak lam um lo tainak sa lo Singapore kal in korang mi ong hai tainak sa lo Dubai kal in myohlai tainak selo Delhi kal in myohlai tainak selo ramtang ah siau kan tai hau nihin ni ahcun aho tlangcungmi hriam tai vialte zong nih a duah cangmi cu buai cung bro yang sti lo hriam nam bak in nangmu kai mo tiah atai tai kan kap la cu dirhmun cu kan phan i hriam nam tha kan pe lo tian an ruat man la kan nu kan pa nih vawlei cungah ni a tla ti lo ti a rak ruahmi Mirang pennak vialte Lai metal he an rak doh zein kuan ngaih lo lo ah vawlei cungah rifle a ser bikmi a ser hmasa bik minung an rak doh hna metal ngaih lo ah lung an rak hrilh ko hna cucaah cun hin khin thiam raltai nak kan timi hi siam lo nam number one sa lo thinlung si kan thinlung nih a pek lo si kan tai hlei lo cucaah cun nihin ni i a zammi a kal takmi vialte cu tiak tha lo a tak rihmi nih Malaysia amun na kal lai, Singapore amun na kal lai, Delhi amun na kal lai asiloah ramdang ah dah na pasang hoi bantukin ral na tuk ve lai. Cucu kanmah nih kan bia kan i chah hau. I ahohmanh nih i thlauh khawh si lo. Nain kanmah tein kan ram kong ah kanmah nih kan lung a fah i kanmah nih bia kan i khiah hau ti khi ka cu ka ruah mi si. Ka lawm. Mm, siseh kan lawm tuk. Eh, mah ka he pehtlai khan van in hal ṭhan ka duhmi cu. Ah, mi zei paoh in si social media through ah mu CDF ah hin nulu herh lo tiah social media biatak te ca ṭial hmangmi an um ve hi tikah hin mi cheukhat hoi hna nih cun tampi in an theih ciomi zong si ko lai hi CDF chungah ahcun ke zei kan ti la zoh dawh lo tiang i nu a lutmi hi ti min tuk i mu zohchiatnak hi catial hmangmi tampi an um hi tikah nu lu a herh lo ti tampi a chimmi an um tikah hi kongah hin nu hi CDF chung lawng kan luh ve awk a si ko tiah nangmah na ruah ning te kha mu rak kan chim kho ṭhan law a tana tampi na chim cia ah oh pathian nih adam rak ser khan amah lawng a zo zo zo e amah lawng mawk ṭha lo te e a hnak ru lak pek le nu ser pek e pa he khuzai min na amah lawng chung tam ting lo ka ti duh mi cu chun na khin ko nga se a dang dang he um te zong a nu nih buka an tu khop mi tampi um chalong salang a cheu khat a chu CDF kan um mi kan far le kan kan far le pual ralram hrimhrim zong ah meithal aa tlaih bak ve i ralkap bak vemi zong an um i nu lu a hek a hek lo ti khi cu um lo ralkap chung ah vawlei cung ralkap vialte zong hna usih nu an um dih khuasai ralkap paoh ah i nu kha an lut ko lai i hruaitu tu nih annih hi laram a kal ding si maw annih hi chuan khin lei ah maw annih hi ngandamnak zohkhenhnak lei a thiammi zohkhenhnak hna ahcun pa nak in nu thian cu zohkhenhnak lei ah si ai le zong herh cu ralkap raltok kun titik ah meithal va tlaih i va kah ramlak vaih ram vaih i sakah sawh sa lo e a hlim a khong mi zohkhenh zong a hau a zo a fak mi zong zohkhenh caan a um chun khin zohkhenh a hau thil thit thil kan zun pho thli caan ah thit zong a hau khi bantuk tiang in herh mi tampi um caah cun nu khi kei cu ra ka tu kho lo ti mi si zong ah a thinlung nih kha bantuk a tel dothlen nak a tel du na dothlen nak a tel du na ngai si acun a to kho ding mi rian khi tam tak um ni ah hin nu um lo nak kan khem a khin nu um lo nak cun a tlamtling bak lo a dangdang khin a herhmi khi tampi um cucaah cun nu an ummi khi dangdang kong ah si loin a herhmi raltuk kong ah kal kham cun an kal ve ko i a herhlak tampi um i pa hi cun nu an i tel lo si ahcun pa lawng te cun caan a fa hin cun tlam rak tling lo i nu an luhmi kha khatlei ah cun a herh ko tiah ka cu ka ruah ah siseh kan i lawm tuk le danglei a veng kal usih law ah mi cheukhat nih an chim ciomi ah atu lio dothlennak ah hin ram leng lawng in ah tangka he thawh a si an ti i ram chung zong ah mirum tampi kan ngei ve ko ṭung jei he dothlennak ah ah an ṭan ve lo neih le chiah zong in an ṭan ve lo tiah aa timi hna tampi an um hi tikah hin atu lio dothlennak ah hin nam asidia pha kha abik in ram chung i kan mirum pawl nih hin teh an in dirpi ve hna an in dirpi ne ve hna maw vatinak ah an neih chia chawva in mu tampi nak hna te an in nei ve hna maw timi ka chim awk ṭha si kan chim lo ma kha ram leng ai nih an u ngai hna i khatlei ah cun kanmah on le kan upa ve ko hna nain atu a har tukmi cu kanmah zong nih CDM movement kha kan tuah tikah bank vialte kan khar a Suria ban cozah ban timi myanmar economic bank lila zong ah khan tangka chuah tang ti bantuk kha kanmah on nih tha ka pek lo tikah kan marum pawl zong cu an tangka ngaihmi kha case in haman an rak ngai cio lo tusen ahcun bank ngai chiah cio si tikah tangka kha an duh ding an chuah kho ti lo cun pakhatnak pahnihnak ah an kan bawmh zong ah annih cu ram chung ummi an si tikah ramleng ummi bantukin annih nih cucu a kan bawmh annih nih cucu a kan pek ti bantuk kha langhter awk ṭha lo cucaah cun ram chung ummi zong hi ramleng ummi pawl lungrak dong hlah u kan ṭang ṭi ko hna kan dir ti ko hna nain aho nih cutin a kan bawmh aho nih cucu a kan pek ti bantuk kha ramleng lei nih a kan pek bantukin transparency ti transparently ti langhter awk a ṭha lo a ruang cu anmah i an humhimnak kha ruah pek peng a hauh tikah thli tein zeimawzat kan i bochan ko hna chung kan kan chuah ah siseh cu kan herh kan hai ah siseh an si khawh tawk an zuang ko cun ram chung ummi zong atu nak in cun zeimawzat cu an tha cu an chuah deuh hau hrimhrim sihmanhsehlaw tu zong hin zeimawzat cu an chuah ve ko ti zong kha van chim ka duh ka lawm a sisai kan lawm tok e dang lei da van hal ning law CGDC zong nih khan cathanh an chuah vemi ah cacun nam CDF pha zong nih khan tuanpi ah cathanh an rak chuah cangmi cu tender kan ti la cu ti baka tuan bak lo ding a ti ah cathanh an rak chuah i makhan an chuah hnu khan namma CDF pha khan nih nan zohkhennak Hakha peng chungah hin tender a tuanmi hna an um maw cacun tahchunnak ah kha tender a tuanmi hna an um si si le kawl man si makam alaimi dan si timi hna kha mura kan chim kho kani hakha peng ahin cun khuati leh cun an um lo e kanmah nih kan uk dih caah maw hmunhma lak dih caah khuapi chung tu ahcun pakhat tiah an pa tiang kan theih cheukhat ah kan tlaih mi hna kong cu okay tuan tilah tewan in kan pek mi hna cun tlaih kan ti tikah an thilri cu bantuk kong cu pakhat hnih cu pakhat hnih te cu a um rua tiah ka ruah fiang ka vun thanh dih vilo keimah zong cu ka fiang na kum long ka sa pa bi mo liang ka sun a sa pa sa sa khan i atun kol thang salo ka ma lai mi zong cun spa ko hna i sok min pul kan sok le ko hna nan khan kan kham hna sa khan tutiang hin chun den da le hi chu adir ngai nan khua chung ah khin lam ke tingsum li nga man tete a hme tete chu a tuan mi zong chu an pati kan thai nan khan ma tingsum li nga man te i rang kan ma ni kan naw le nunak ri bak ente bakal hno e bakham ti man tu tiang kha hak mai hak lo zong chu kan ma ni khan process and con kha kan ro taka te ke su chu ya ya let ko kha kan zo than taka kan kham kho di lo mi kan tele cho kan ti kho di be lo mi zong kha um e khachung a khan chun tlum pa the atun mi an pa rwa thawngpang a theihnak ah ah an khuate lei han cun mipi zong nawl an ngai kan duh dah kan theih thiam ve tutiang han cun kan control khawh ngai ko siseh tatuk dang lei deuh vein kalo si la tuan deuh a khan tio kan phak lio voi som thun voi linak revolution te a kan pu solomon nih a chimmi chu biru na kan neih lio ah dalan pawl he ar aula lo kan rak kan tongh thluahmah cang hna lai ti ah khan interview kan tuahnak zong ah khan a chim ni hihi CDF Hakha zong nih hin Dalan he voi tampi ralrinnak nan rak pek ve bel cang hna hi tikah hin ralrinnak nan pek hna hnu zong ah hin Hakha khaw chung ah Dalan an um rih ko maw cucun mi cheukhat Dalan cu ralrinnak nan pek hnu zong ah ai remmi an um ve ti khi theih ning si hi tikah hin teh atu lio kan dirhmun ah hin Hakha khua chung ah hin dalan hin um ko maw an um si ahcun kanmah lai mi maw an tam deuh a ummi ah khan maw rawl dah an si deuh timi te kha mangmah nih kan tilin khan kan nih khi dalan kan ti tikah khin yellow red black yellow red kan kan ti hna black khi cu ngiat thlai ding mu yellow khi cu waning pek ding red khi cu pitming khi si ko e mat khen kan kal le tasum na khen yellow pa kha waning kan pek warning kan pek i mah hnu ah aa ṭhit lo si ahcun makha cu dabal dabal yellow si caah a ṭhit lo ah khan cun kah ding ti kha si nain khan darang tikah ni zong cu a thi thup ning a ṭun men si tikah kanmah kanmah laimi kan i kah si ahcun dirang dan nan kah timi evidence vialte kha hal dih si tate a ṭha ṭha kan ti cu kha vialte kha ani zong sungṭha bantuk in um min si ve tikah ani zong sungṭha bantuk in ṭun si tikah ka cu ni cu thla a cu cu kha to timi vialte evidence kha ho cang hmanh a hoi cio lo asinain khan thil ka sining ah sun si ka tun si timi kha cu kan ruah i hakha khin kan kah cang mi zong cun na um cun kan tlaih mi zong na um tampi i atu zong cu an um rih ko cun kan nih lai lei a poinak cu dalan ti thang khi salo taksun akai mai ka tlung an kan hmuh an kan hmuh i dalan ti salo ni thin ala musa ong cu hakha chungah rut ngam ko tin singa a hoi nu a chim a hoi nu ne mi chim thin ve makha te khan ka tilin a pau

ṭha tein khan khi thledan thiam han ngai kha hau hoi ani nih khan va tlai hang si ti duh si loin a hei ka hmuh i a kharuah har tuk i a ti a va chim mi kha kan i cah khan cun dram bantuk khan a cang cang mah kha bantuk zong kha khi dran i definition kha a har ngai laimi lak ahhin i atu zong khin nain cheukhat rengren cu zungzung a rian a ṭuan rih i anmah ralkap hei bak naihniam tein rian a ṭuan ni hiti kan thawngpang a chim in um ko cun kan vun titham ni khat lei ah kan mirum pawl cheukhat kanmah he zong an khen kom CNF khat zong an kal ko cun ralkap he zong khan ikop lo a ṭha hui lo an business vialte kha kanmah kanmah he kan kan fat bak si ahcun ralkap nih chuh ding hmm. si cun ralkai phe na fat tuk ah le kan nih tlaih ding ka kah ding phun si ve mah tikah ralkai phe zong tlumpa te kom pa kamah lai he zong tlumpa te hlut pa thatho an re mi khan ralkai phe zong be an ruwa kan hmu ko hna nan khan kan thong pang kha lungwa da ti phan in ralkai phe nan chim ve lo e phun an chun ke hoikom sinak an thu tin ha bia an ding tin ha zu an ding ti ko hna thatho an an ti ko hna in CDF CNA konga zai ma an hol ve lo i khamanung kha ralkap pa hin an umṭi tiah va ka awk ṭha hui lo tikhin khi a hnok ngai nain cheukhat cu fiang tein an um rih ko i kan ti khawh lomi hna mu ti ding kan timh hna an um ko hna siseh ṭha tuk a si ahcun utai na van chimmi ah khan a dalan theng si lo zong kan ni laimi he hmursau deuh in CDF kan mi theimi pakhat ka chung an lu ah mi sinah kan chimmi kha dalan biachim bantukin ralkap sinah than colh tikah kan ralkap hna ca zongah khan nun himnak caah khan thinphang dirmun an si tikah a tipin cu hika video rak zohmi mipi zong nih nan lung rak fim cio lai tiah ka zumh ka ruahnak dang lei deuh ah vin ka lu si law atu tiang kan dothlennak ah hin kan ni chimmi cu biatak tein kan cawlcang hna tiah ti ceu cu si i cun kan ram zongah hma tampi cu a sawn hi tikah hin mi cheukhat nih cun pengtlang kip nan si tiap kan dir cio ko hna na tein a taktak ah khin kan lung ai rual lo an ti a chungah khin nangmah nih num ve tikah mu nangmah na sin te kha hihi an chimmi tawn bia ruangah hin na ruahmi fiang ko mu cu cu hrem kan tlaih ka te a khan chung kan rual ngai mi zong a lo na in hrem nam tum pal vun ngaih pa cheu thazang vun pa cheu cun lung in ruah har tuk cang curang ah ral tai nak ning ahcun one command and one control tang i um timi pu CNF chairman nih chimmi kha herh bak min tia ka ruah mi si cucaah ka cu fiang tein kai mi lungput zong se i Hakha CDF ka hoi le den 20 hoi i an lungput kha cu ka ngal ve lo mu keimah ka lungput in cun Hakha Thantlang tal nih hin Hakha Thantlang matipi tal hi cu matupi va si khawh lo hmanh ah Hakha Thantlang tal hi cu a si khawh ahcun CNF tang lolo ah khin CNF sin ah CNF ah lut dih lolo si CNA ah mu CNA ah lut dih lolo si law khatikhin CNA khi thazang ṭhawn ter usi cun kan thuh bor zong kha a fun ton lai kan khat ah a lut lai i kan ṭhawng dal ti khi ka cu ka hmuh ning si sangkhat hmanh lo in kan luh zong ah cu jada abo le reng ro ah ring kan ṭun ṭung lo cu nihin ni i hruaitu politik zong nih pangtlang i hruaitu um zong nih kan ruah hau ti ka ruah rang cu thazang cung pa a vun thon ceu cang caah a pangtlang pangtlang kha cu um se CNF CNA lila phanh khi zei hmanh a rel tilo mi somthum le kum ni chung hrem kan tlai nan ti kan mah kazat hman an kap lo hati bantuk na mah kan thazang kan ngai deh hati bantuk bichim meeting chung hman ah khiat tangtang dang tain tampi um cu tikah ni ni ya kan mah ni ram leng um mi he a tak tak ti ko lo cun tam deuh cu kan mah ka thantlang kan sa ko kan mah lila ni IDP bawmhnak in siseh a dangdang zin le kuan caan siseh kan bawmh hna minung nih kanmah lila kha an kan sunsi cang caah kanmah thahnak sa i nang kanmah nih nang kan tat bantuk hin a cang caah cun ka cu ka ruah min khi bawmhnak zong khi herh si ahcun cut off itu i zida an lut rang rang amah te an dia kho maw raltuk timi hi a hnulei in a tho dirhtu um loin zeitindah zeitindah rak kan tuk khawh hliah cio usih ti tiang hmanh khe ka cu ka ruah cang hmm. ruang cu a chungah khin air tai nak kha tam ngai mah caah cun Hakha Thantlang tal hi cu si khawh ahcun CNA tang ah tuhan vialte CNA tang ah tha te um cu kan um comment control ahcun asan da in khin um ti su so si lo in khin amma sim phan a khin pakhat te bakka i khat na rawi selaw cu nih cun kan ramthen ah hin thazang a ṭhawn ter lai i cun rampi hmuh awk zongah rampi hmai zongah Kawl nih political game a kan celh sawlaw nak ding zongah khakha kan ralrin cia herh ka ruah culo ahcun Kawl nih hin a pengtlang kip i CDF hruaitu hi tibantuk hna in myohlai nih a kan ton te sual si ahcun kha ah khan kan buai dih te lai cucaah cun cu a si khawh ahcun Hakha Thantlang peng chung i ummi hriamtlai vialte nih hin cun sehne tang ah hin duhsah duhsah tein cun lut kho usih ti hmenh khi ka cu ka sin duhsah si ka lawm siseh ka dalam tuk le a donghnak lei ah kan biaruahnak kong sasau pa even kal pa usih law nai zo kho peng ka dohnak kong kha mu social media chung i kan theih ning cio lo ka si tikah tlamtling in le sining tak he kan thei cio lo hi tikah hin nangmah nih a tha ko ti a hrawmok a ṭha ko na timi zet kha mu nangmah nih khika kahdohnak kong kha a rak kan hrawm kho lo kan lawm ko hna na kha kahdohnak kha ka tel ve lo ke men zong e khem kum leo se e fiang ka theimi zep lo e sorry se ka lo siseh kan lawm e atu tiang hi CDF na luhnak he nang cho a thokka te kan tila chate na lut change kahdohnak he a tam cang hi tikah hin nang teh voi zizah dah kahdohnak ah nei tel cang ti kha longlang le ka chim la a kusung kahdohnak hi cu a tampi kachin kan tilo te ko se rel chong si lo te ba tampi kusung a chung bom pu ha te bentuk chun va ka ha te bentuk chung ka tampi ka tel e bin fiang te bin chin kan a chun mei thla na hei ruk thonghnih le kum kul kum khat mm. he chuncung pawng i rak i kan dohnak kha sabik te hakha peng embassy thutnak te cu kawlralkap rak kaimi ṭampa chuk chuk ma rakana kha kan rak hruai hna a biapi tein ma khan kan napa pakhat chuncung in van bia kan tim ne kan thi tak cun sailing ka tim kan napa pakhat anakan raka na in pathian zafan atu tiang zong he hrem atlai rih ko ani chu adam alam ṭhan khakha biapi tein i hriamngan hi zei hi i kahnak ahcun kha voi khat kha biapi te khualiang kahnak cun ka ti a si hi khuachung kahnak pawl tu hi cu kanmah nih va kah i hei kah i hei zam ṭhan ti khi si mu khuachung ahcun ka ti i dir onh tak i kah kha si lo i khuachung ahcun bik te a kapmi lawng ka si i voihnih voithum a tampi chungah khan cun ka lawm siseh ka lawm tuk cucun tana yak ka lung van chok than ni van hai ko ning ngo a wa rong ni kan pum nan kom nak khan pakata chim mi ka thei mi chu ko ra ka pol tha na chun kan dak tuk na khin ta chun na ka khi pyo chia sen hit deu long khi mu a kan tuk na ye an zong nih khin biatak te i rallam sial khin an rak ra tawn te atu ahcun rallam sial kha chim ne mam ti lo in khe zei kan ti la defend deuh tu khin anmah tu khe an um cang tikah hihi kan tuk thluahmah hna lai ati i atu lio kan chinram cu na di cheu mi le kan kip lo na phanh ko tikah hin kawl rakap an thazang le an dir hmun he a hlan tluk a si ti ti an ruat maw pakhat in cun hriamnam le thazang in cun a hlan tuk zong si ko men la asinain ra tuk cu ton ka chim bantuk khan siamnak nak an thinlung a biapi an thinlung ah hin tampi ka tei ha timi a fiang an thinlung a zor dan i mi pakhat sasundak a ra an si i zeihmanh a suat lomi in va khang hati bantuk zei he dah a lo te ahcun chungkhar anu le pa na si an pa nih an nu kha a duh tuk ko na a vel gam lo maw a vel siang lo maw a thin hun tuk lung ah chip nok bia chip nok a theih ti lo tikah um le kheng a teng nu nih bia in a tai tikah ti duh mi cu kha bantuk in khan tu ral tuk in kan tai hna tikah ti awk hngat lo ah khan zeihmanh a suan lo mi mipi tu kha in an duah mipi hna an thah hna khakha a sung cang mi pawl i ti awk hngat lo i dong marot te khi thil tu kha si kan ngat sit mi he mi he kan vel i kan duh ning an kan tlaih kan duh ning kan ti khawt lo kan mal kan mal kan rak i seh bantuk kan van hna kan i kauh bantuk dirhmun kha an phan e pakhat e cun atu ah hin puman chim bantuk in khan defense lawng in cun ngah ti lo biatak te ra kan tuk ve cang caah kanmah nih offensive defensive lawng si loin offensive kanmah nih taisit kan phun ve cang hau e cucu taisit taisit phun ding ah belte ahcun kan thazang cu um ve hau e kan hrem dam e laitlang chung hi cu Thiang tete ko lo ahcun a caan caan te i Kali miu lam in an rak tlun ti bantuk kan kaw lam in an rak tlun ti bantuk dah lo ka zei khuate hmanh kal ngam lo kal zong cucaah cu khi zoh khi diam hun zoh ah khin an con thuma an con thuma i khupi chung lawng ah an um ngam cang cucaah cun kha khupi chung lawng an um cang tikah kanmah nih kan luh hnu hna lai kan kah hngam ve cang hau i kan khupi zong a kang ve ko men lai sihmanhsehlaw nai a phai ka post bantuk in kan inn le kan lo maw kan ven lai kan biak kan ka biak in kan ven lai siloah ka biaknak le ka miphun dah kan ven lai cucaah cun kan biaknak le kan miphun ven kan duh si ahcun kan kan, kan lau zong kan kan sian ve hau fanu fa zong kan thi ve hau ko lai i ra kan tainak ding ahcun atu tan cu defensive lawng si loin offensive zong kha kamah nih kan tuah ve hrimhrim hau cang ko si lam a donghnak le bika van in hai ka duhmi cu Atutiang Chin miphun nih kapau dothlennak an thazaang tampi ram chung ram leng chuah cio a si tikah hi pinah hin le zeitik tiang kan doh lai ai thei lo kan dothlennak hi atu si kum nga zong rau kho atu si le kum thum zong a rau kho hi dirhmun kan phak tikah hin zing kan sining zai kan sining zong ai thei lomi dirhmun kan phak tikah ramdang ummi le ram chungmi nih hin kan dothlennak ca hin mu zeitluk in dah thazaang kan chuah rih a herh ko timi kha thazaang peknak zong siseh Cucun aa donghnak van kan chimpiak sih law ti ka duhmi cu kan ram chung ah ummi kan mipi hna siseh ram leng ah ummi mipi hna sin ah siseh biacah na duhmi kha a donghnak ah van kan chimpiak sih te la. I thongkhat sokka somli kum suri pinlung mi kan rak thuat somli kum leta independent kan ngah tiah pathat se sahman se law kha ni ning khan kan ni cho kan biak nak se se kan nun phung se kan ka zai long vialte kan bi phun kol sal a kan tlang kol ne an kan okay Niwin nih uknak vun lak, Somawng nih uknak vun lak, Tansui nih uknak vun lak ṭhan. Tumi Aung Hlaing nih a lak ṭhan. Cuchan vialte chung kan biaknak zong zarong te kan bia kho lo. Cuchan cu lio ah Pu Hrang Lawng hriam a rak tlai. CNFCD zong an chuak. Sihmanhsehlaw mipi kan thazaang a rak ṭhawn lo caah kan dir kho lo. Asinain atu tan dothlennak hi cu Pathian hrimhrim nih kan miphun caah a caan a za cang tiah a kan ruah tiah kei cu ka ruah. A ruang cu ramleng ah miphun tam kan unau tampi nan kalmi hi nihin ni caah hin Pathian nih a rak kan timhtuahter ruangah a rak kan thlah hna tiah kha cu ka ruahmi si. Joseph Egypt ram ah a rak tam bantuk in nihin ni ah Israel mangtam lut ta tu dingah Egypt Joseph rak phan bantuk in nihin ni ah hin ramleng na rak kal lio khan Hakha ka kai i hmanlung cungah na tukundah kan rak i ṭah hna kha kan chan dih hla te kan phuah khazikip in sahmanhsehlaw nihin ni ah cun kha vialte ka rak i ṭahmi kha kan lawmhnak mitthli an, an, an cang ṭhan cucaah cun hinih ahhin kan dothlennak hin zeican a sau sizung ah kan ṭanrualṭi a hau kan dirṭi a hau khatlei ah cathiam mifim nih a lobby in international level ah lobby in tuah lai cawah sin kip ah lobby in tuah ve lai kan miphun kong an chim ve lai kan hi zong nih kan nunnak khatterok kan ngeihmi pek kan doh ve i nihin ni in nan tonnak hi a za lo kan ti sa lo duhsah cun vekhat pi ah buk te bungh i thazaang bi colh ding zong kha sa fon lo cun kan pek hna lai i cun seh khatin seh timi nanmah le kap in hup ruahchannak nan ngeih i a si ahcun kha nan ruahchannak kha kan tlan thilh lo tikah na kan kan in deuh hna sual tikah nan lung a dong kho men khakha si loin nihin ni ahhin na pekmi hi a minung cungah salo ngunsal awng na pe lo i hakha in ka chim cun sang ling na pe lo a ho hman kha pu sukhar na pe lo pu zun tung na pe lo pu solomon na pe lo na miphun ca na pek na ram ca na pek cucaah cun a hmangtu nih a hman ning a hman lo si a hman lo si le pathian le amah la kar si ko seh miphun caah pek mi tangka hang tangka hang cu a kha cucaah cun kan hman hman lo kan hman si le kan mah le kan pathian no si ko se law miphun ram caah ka pek ti tein lungdong lo tein nam hmuh mi chungin hin ya hin kan chom rih ko u e miphun le na ram caah tak chuah ve rih ko kan ni zong nih kan nunnak hi a dih si le kan ni cu suat awk kan ngei ti lo a dih hlan le paw cu kan ṭuan lai cucaah cun hi dothlennak hi zeican zong rau hmanh seh atu tan ahhin kan ngol sual a si ahcun kum sawm sarih chung kan fale zeitluk in dan tuar kha kan cang hmanh kan cawng kho lo kha mu kan biakinn vialte lasen ngai lo in kan um khi nihin kan ram cia ah zeitluk in dah an kan en cucaah cun hi kan ram vialte phu kan ram ṭhannak pathian nih a kan pekmi kan miphun sinak kan ngeih ve mi kan ram le kan vawlei vialte kan lak ṭhan khawhnak ding le kan humhak khawh ṭhan i vawlei cungah hmai ngai tein miphun pakhat kan si venak kan langhter khawh ṭhannak ding ahcun nihin ni dothannak hi kan tei tiang bak kan thisen kan nunnak siseh kan ngaihchiat kan chawva vialte kan hmuh dih hau a tutan ah kan tei lo si ahcun zei hmalei chan vialte kan tu kan fai vialte kan mah nakin a sual deuhmi kan mah nakin a har deuhmi sal can ah an vun tan ṭhan lai cuahcun nihin ni kan dohmi hi kan thatho kan zan le ca sarau a ho kan cam hin sarau kanmah kan pumpak ca sarau kan miphun vialte ca si cucaah cun kan miphun pi dothlennak caah catang na ngei lo kho men na thar na lo kho men sihmanhsehlaw na ti khawhmi pakhat khat tal cu um ve hrimhrim lai na ti khawhmi dah um ve timi ka ti khawhmi dah um ve timi i ruat in kan ti khawh tawkmi cio te kan thawh kan thawh kan thawk a thawk hna lai i Cuti te cun kan fonh dih hna si ahcun cu vialte kan fonh dih hna nakin kan miphun caah teinak kan hmuh ko lai ti zong kha ka hen zumhnak ka ngei i caang kan duh hna tampi ka lawm. Siseh a hram thawk in kan biaruahnak a tiang a rak kan zohtu kan mipi nan dihlak cungah kan lawm tuk ti kha donghnak ah van chim ka duh.